Eh, George, ejna labu shopping, George. Għamle, mux bħalek. Bravo. Xa tixtri li, George? Ġemma tagħmel enfasi kbira fejn tidħol l-importanza li nedukaw l lidna kif jużaw u jibżaw għal flushom minn età żgħira. Ġemma u jispjegaw kif nagħmlu dan f'erba' kategoriji differenti. L-ewwel waħda, il-lob. Nistgħu nużaw il-ħin tal-lob li tant iħobbu tfal bħal shopping pereżempju biex nalmuhom ċertu affarijiet. it-tabella tal-prezz, pereżempju, id-differenza bejn munita u oħra. Gemma tissuġġerixxi infatti li nistgħu wkoll anke nużaw muniti ta' vera meta nkunu qed nilagħbu l-logħob biex it-tfal jibdew jidraw li l-flus mhumiex toys biss. Gemma tgħidilna wkoll biex nieħdu din l-opportunità ta' logħba biex nispjegaw lit-tfal tagħna li ladarba jispiċċaw il-flus tagħna ma nistgħux inkomplu nixtru, iżda rridu nfaddlu għal darb'oħra biex inkunu nistgħu nixtru dak li nixtiequ u fl-istess waqt nieħdu pjaċir b'dak li jkunu għadna kif xtrajna. It-tieni ħaġa mat-tfal tagħna. ġewwa d-dar. Ġemma jissuġġerixxu li meta din id-dar u qed naraw it-televixin u jitilgħu r-riklami, lit-tfal nispjegawlhom li dawn ir-riklami qegħdin hemmhekk għadd apposta biex iġegħluna, biex iħeġġuna nixtru xi ħaġa. Ġemma tkompli billi tissuġġerixxi li fid-dar tagħna jista' jkollna post dedikat fejn il-tfal jistgħu jġemmgħu l-flus. bħal piggy bank pereżempju, u once again indawruha f'tip ta' logħba fejn inħeġġu, ninkoraġixxu lit-tfal tagħna biex iġemmgħu għal xi ħaġa partikolari li verament iridu. It-tielet ħaġa li ssemmi Ġemma hija qabel ix-xirja. Ġemma infatti tissuġġerixxi li nħallu t-tfal, ninkoraġixxu t-tfal anzi, biex jgħinuna biex nagħmlu l-lista tax-xirja, biex b'hekk tkun iktar faċli ladarba mmorru nixtru u jiġu magħna, tkun iktar faċli biex inżommu ma' dik il-lista. Fuq l-istess punt, ħaġa oħra li rrid isir ġiex iġemma' għat-tfal, imma naħseb din hija tajba għall-adulti wkoll, naf li tajba għalija żgur, hija li qabel ma tmur tagħmel ix-xirja li tiekol. Ma tmurx bil-ġuħ, għax jiġri meta tmur tixtri jkollok ħafna ġuħ, tispiċċa tixtri ħafna iktar affarijiet mela verament għandek bżonn. L-aħħar ħaġa qabel ma tmur tixtri, ġemma' tissuġġerixxi li tiddiskuti ma' tfal tiegħek u tedikhom fuq l-importanza li żżomm il-flus tiegħek f'post sikur, bħal f'handbag pereżempju jew wallet. L-aħħar u r-raba' ħaġa li Ġemma titkellem dwaru huwa meta nkunu ġol-ħanut. F'dal-mument, Ġemma tinkoraġixxi lilkom l-adulti biex tgħallmu lit-tfal tagħkom l-importanza li żżommu mal-lista. Ġemma tkompli billi tissuġġerixxi biex tinvolvu lit-tfal tagħkom waqt ix-xirja wkoll. U forsi ddaruha f'logħba billi tqabbdu lilhom biex imorru jixtru xi ħaġa partikolari. Naf xi ħaġa li di, Elle, it-tifla tiegħi tħobb tagħmel ħafna. It-tfal soltu wkoll fl-aħħar iħobbu jħallsu lill-cashier huma bil-flus jew bil-kard, u Ġemma tinkoraġixxi dan. Nagħlaq billi nieħu din l-opportunità biex ngħidilkom dwar din il-logħba jisimha Money Monsters li tista' titniżżel minn fuq Google Play Store jew inkella tintlagħab fuq il-websajt ta' Ġemma dot Gov l-utenti. Pejġemma qed tissuġġerixxi li tippruvaw tilagħbu din il-logħba flimkien mat-tfal tagħkom għaliex tittratta kif wieħed għandu jieħu ċertu deċiżjonijiet reali kif għandu juża l-flus tiegħu. Bħal dejjem għal iktar informazzjoni tistgħu titlu fuq is-sit elettroniku ta' Ġemma www.gemma.gov.mt. Jiena nirringrazzjakom talli ssegwuni bħal dejjem u jekk għandkom iktar mistoqsijiet tiddejqux xejn ibatuli u jiena nagħmel l-aħjar nista' biex nirrispondikom malajr kemm jista' jkun.